ba gaetsho leroborobo le la covid-19 le le teng le a tshela mme le kotsi ka ntlha ya gore re lwa le um mmaba o re sa mmoneng o re sa mo itseng Tota go a tshwanela, ga re pateletshege, mme re tshwanna ke go dira go itirela molemo mo botshelong, go bona gore re a potlaka re ye ko go mafelong a go dirwang vaccination, a go entiwang batho kwa go yone. Bagaetsho, mogare o o a phela, o teng, o a phela, so se bolwetse ga se metshameko. A re tsweng Re le baagi ba Madibeng re tsele mao ke tshireletso e e tla tswelelang cos bolwetsi bo ga go itsiwe gore bo ka felela neng, bo ka felela nako mang, bo ka felela kae mme ka lemao re kgona gore re itshireletse. Ke a le rotloetsa baagi ba rona ba Madibeng, ke a le rotloetsa ke re a re tsweng re ye dikarolong tse lemao le leng ko teng. Ke tlo rotloetsa bagabo rona gore Bagaetsho a re yeng go ngenta. Bagaetsho re leka go rotloetsa baagi botlhe ba Kgetlheng River Local Municipality le mafelo a a mabapi go itlhaganela go tsaya moento o wa vaccination ya COVID-19 gore rotlhe bagaetsho re ke re vaccinate ka ntlha ya gore le a itse gore leroborobo le le re tlhasetse re mo nakong ya masetlapelo a leroborobo la COVID-19, jaanong re rotloetsa baagi ba Kgetleri ba Local Municipality gore ba ye ba tseye moento o gore re tle re nne le, le bophelo bo bo siameng. Bao le sentse le ngodia bahaetsho, ra le kopa tsweetswee, ka se ke tlhalositse ke re nna ke le Majoro wa Moretele, moetapele, ke nna wa ntlha go ya, ro le lemosa gore Programo e re le mo yona, twantsho e ya twatsi go nyanta go botlhokwa. Ke vaccinateile, ke dirile ke tsere moento wa ntlha be ka o tsaya wa bobedi. Ga ke ise ke nne le mathata.
Re na le mafelo a go entela ko marekelong a magolo, ko ditikatikweng tsa marekelo, re na le mafelo a go enta ko ditleliniking ka nako e nngwe, ko diholong ka nako e nngwe ko dikerekeng mme le gongwe le gongwe ko lefapha la pholo le ka bonang go tla batho ka bontsi ka teng. Re na le Moses Kotane Local Hospital eo e re thusang ka nako tsotlhe gore re kgone gore botlhe ba re fetang fale ebile ra itlhola ebile ra ienta. Lefelo le lengwe le le tona leo le kgatlhang segolo basha ke Sun City e go na le mass vaccination e re e etsang ke ne ke re basha yang ko teng le ba le sena ba le batlang gore le thusiwe ka transport please inform the municipality mo kgetlheng re na le mafelo a le mabedi ao go tsewa moento mo go ona ke coster hospital le Swartregenseac e ne re e bitsa Hospitaal ya Swartregense. Ke tsona mafelo a mabedi a a beilweng go baagi ba ka ya ko teng ba go bona moento.
Re a lo rotloetsa gore le ye go enta dikarolo dingwe tsa madibeng gongwe dikarolo tsotlhe tsa madibeng di na le mo e leng gore go a entiwa, ditleliniking, ko di-community holong, Le mo rona mo Brits go na le mo e leng gore di teng mo bo Brits Mall, bo Boxer. Re na le mafelo a le mabedi a go ngenta mo mmasepaleng wa rona. Re na le Mathibestad Community Health Center e fa thoko ga mmasepala mme re na le Agrico Center ko Makapane ko bagabo rona ba ka yang go ngenta ko teng.
Bagaetsho, a re tlogeleng go utlwelela melaetsa e e fosagetseng. Lona basha, melaetsa e mentsi e e faposang dithulaganyo tsa lona ke e leng mo go teke social media. A re utlweleleng molaetsa o o tswang mo lefapheng la pholo, o rona re leng barongwa pusong re le dikomiti re tswelelang go o gasa ka ntlha ya gore re netefaditse gore ke molaetsa o o sekasekilweng ke baitseanape. A re se tseyeng Melaetsa e maaka. Melaetsa e re rotloetsang gore re ipolaye. Ka gore go o sa vaccinate, o dira lebaka la gore o ipolaye, o dira lebaka la gore o nne le malwetse a e leng gore ga re tlo kgona gore re go thuse mo go one. Jaanong re ne re re bagaetsho, tlhokomelang, mogare o ga se metshameko. Le tseeng tsia gore mafaratlhatlha ga ntse go romelwa dilo tse di sa siamang ko go one, wena mophasalatsi wa dilo tse, O ka nna ka nako e nngwe le e nngwe wa tshwarwa mme wa sekisiwa, wa sekisetswa dilo tse di senang nnete tse o di dirileng. A re se kebe ra utlwelela mongwe le mongwe o e leng gore ga a katisiwa ka bolwetsi bo mme le ene o kry-e a sa tseya dikarolo nngwe tsa lomao mare a batla go bua ka lomao la sa le itseng. So ke rotloetsa baagi gore be se kebebebe ba tseya molaetsa ntle le molaetsa o o tlhekilweng. A re fokotseng Ka gore twatsi e, leroborobo le, ke nnete, le fitlhile. Mme ga re fetisa melaetsa o, go na le bangwe ba bo rona bao ba tlaa tseyang gore seo le se fetisang ke nnete, mme e se nnete. So re tlo ikopela mo batho ba bo rona gore a re fokotseng, re feng batho ba rona tšhono go utlwelela seo rena re leng puso re ba fang sone. twatsi e e teng re rotloetsa bagabo rona gore se se botlhokwa ke gore a re yeng bagaetsho re yeng kgonyanta gore re e lwantshe twatsi re re a re tseng lemao lemao le tla re sireletsa mo bolwetsing bo bo kotsi bo Ga o kgonne go tsaya moento, ga o nne ga o gakale go tshwana le ge motho a sa vaccinate. Bolwetse bo boteng and ge re sa vaccinate bo tlo re tshwara and nna se re tle latlhegetswe ke ditsala, se re latlhegetswe ke masika, se re latlhegetswe ke batho ba bantsi. Mo boemong jwa boeteledipele ba sedika sa bojanala, re rata go rotloetsa batho botlhe go tsibogela kopo ya Lefapha la Pholo.